Merħba l-programm ta' Navale ġimgħa oħra se nqattaw din is-sija flimkien. Grazzi tal-kummenti li qegħdin tibatulna wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Nieħdu gost nitkellmu magħkom, nisimgħu l-idejat tagħkom u grazzi wkoll tal-proġetti sbieħ li qegħdin tibatulna. X'għamiltu intom? Issa aktar 'il quddiem ukoll probabbli se jkollna sorpriża żgħira marbuta ma' din ir-rokna wkoll. Però għal-lum se nibda billi ngħidilkom il-mistiedna li għandi llum. Mela, bħala l-ewwel mistiedna se nitkellmu ma' Claire illi hija studenta li bħalissa qed tagħmel id-dottorat tagħha u hi tispeċjalizza fil-friefet il-lejl. Jiġifieri se nitkellmu dwar il-friefet il-lejl f'Malta. Wara imbagħad se nitkellmu fuq paġna partikolari fuq Facebook illi għamilha xi ħadd u kellu idea meraviljuża b'dak li għamel fl-opinjoni tiegħi u fl-aħħar net se nitkellmu dwar in-naħal f'Malta. Dan kollu fil-programm Vale tal-lum, però ħammur mill-ewwel fej Karlo għax illum ġab mistiedna miegħu Karlo ġab lajnuna qed nara. Hello Karlo. Kif inti? U hello Charmaine, Charmaine Fiteli, il-ħabiba tijak u xek, Karlo. Ġibtlajnuna jġifiri. Ħabiba tijak, sanna nafu xurxin bejwet uħor tlet snin. Eh, l-ewel darba li rajta tamel xaħġa bideja kienu l-kartolini. U bqajt impressjonat kemm għandha paċenzja biex taqta dawk l-istampi żgħar biex tagħmel kollox fuq xulxin. Sena oħra sabiħa dik. Affarijiet tal-idea. Minna bdejt. Minnhom bdejt jiena iva. U fil-fatt, mhux ħa nkun qed nagħmel ix-xogħol jien illum, illum ħa nkun l-assistent ta' Charmaine. Ah, tajjeb, proset!
Għandi lajnuna jien illum. Daqshekk, ah, ħajħu holiday żgħira llum. Charmaine ġabit Kemm ġibtu affarijiet sbieħ? Iva, ġabit inna eh, ftit affarijiet milli għamlet hi. Mhm. Eh, forsi tista' tispjegana ftit. Iva, eh. mela le dawn affarijiet li tista' ssib tixtrihom, però mhm. jista' jkun ikollok diġà għandek trej antik Lu forsi s-saddat naqra jew mbarax. Jew it-tebbax hawn minnhom ikunu ishom. Flok tarmih.
Aqqas jiġi jidher ġifieri għax ġast forsi tixkat laħ naqra, ittih naqra zeba, palma minna wek, tajnih naqra zeba, għawek għamilna rice paper, ribbon, Mhm. U ġast għamilt naqra brown wax. Laħwa, ġifiri dal-ġemp, jiena ħsibtu parti mill-injama stess fil-verita. Vera partikolari u vera laqtitni għax naħseb li għaddejt. Jisa tal-iskora.
Jisa tal-iskora. Ġit jisa parti mill-injama stess, ġifiri. Dan nara kif kien.
Dak kif kien u kif ġi. Dak kif kien u kif ġi.
Ġifiri, dak eh, kif kien u dak kif ġi. Meravilja tal-regali. Ekku, konna għedin nejdu fil-programm li. Vera u vera Tista' tesperimenta li trid fuqhom. U ħa ngħidlek, jiġifieri jiena ppruvajt nagħmel xi ħaġa hekk u jiena vera ma nafx impinġi. Assolutament. U meta jarawhom in-nies u jaraw xi ħaġa jgħidu li dik pinġejta inti, jiġifieri qas tkun tidher illi mhix karta jew tixju, jiġifieri kulħadd jista' jagħmlu dan ix-xogħol, lagħa żebgħa Inwaħlu l-istampa kif dejjem qed tinti Karlo. U mbagħad daqsxejn eh, irtokki tal-aħħar ngħidilhom Xejn jiena kreattività. biex Biex- iġibu biex- ekku. biex- Biex jisebħu l-oġġett. Fil-fatt taħt il-mejda għandna eh, forsi tajt- tajdilna Iva, x'kienu u kif ġew. l-ispiritieri, dawka kienu. Eh, dawn għadni laqas rajthom. jiena. Dawka Ara kienu xi- vera fi stat.

Zbajthom u ddekorajthom b'xi mouldings, hemm minnhom bil-mouldings. Jiġifieri dak li qed naraw bħalissa. Dawk ta' fuq huma mouldings, iċ-ċoff, u mbagħad hemm ir-rice papers mad-dawra, browning wax. Sewwa, ix-xemgħa. U hemm naqra, hemm naqra gold
Sa fuq sa fejja ngħidu hekk, jiġifieri illu issa dawk rajtuhom lesti, però hawnhekk fuq il-mejda se nibdew nagħmlu eh, l-affarijiet sa fuq sa. Jiġifieri illum se nibdew minn injama eh, verġni injama li minn minsusa minn xejn, l-ewwel mhux se tagħmlu se tagħtu passa ta' żeba, U mbagħad għajtuli jekk jogħġobkom, Mela, xi le, tkunu mela. lesti mill-passata taż-żebgħa ħalli niġu naraw kif se tkomplu Kif ħajkompli l-komplament. proċess, mela. Mela jiena nistidnek tieħu farda li s-sala se taħdem Mela. xarmin għax inkella dak il-flokk abjad eh, Ma se jibqax ġibu abjad. kolorit u ma jibqax Daqs abjad. jekk hu. Jaqblilha tibża' lih il-fardal għax dak ħajkun ir-rigal tiegħi għaliha tal-li ġiet hawn illum.
Ara xieħ le. Mela mhux se ntuha l-kaxxa li s-soltu ninsa Le, jiena. le, Illum il-fardal, il-fardal. eh, Tajjeb, proset xarmin. Thank you, thank you. Jiġifieri l-ieħor mbagħad tiegħi li ħajibqa'. Fajm iktar hemm tnej oħra. Issa ħana ra meta ħan il-bsulina x'issa naqad mal-bist il-fardal. Ħanħallikom taħdmu u sejra niltaqa' mal-ewwel missilna tiegħi għaliex huwa suġġett interessanti ħafna naħseb jiena, għalmenu għalija sibtu interessanti żgur, il-frifet il-lejl ta' Malta. Claire, Claire Mifsud, grazzi ħafna. talli lqajt l-istedina tagħna. Claire hija riċerkatriċi li bħalissa qed taħdem fuq id-dottorat tagħha flimkien mal-Conservation Biology Research Group u hija wkoll parti mill-NGO Bikref illi tagħmel ħafna ġid ukoll eh, u ħafna riċerka sabiħa u matul il-programmi tagħna se nitkellmu aktar dwar riċerka li tagħmel Bikref ukoll. Claire nilqak magħna. Grazzi ħafna tal-istedina.
X'hekk inti eh, Il-frifet il-lejl ma tantx għandhom reputazzjoni sabiħa, ħanajdu hekk, hawn ħafna jibżgħu minnhom, nassoċjawhom mal-vampiri, hawn min jarhom vera koroh, però x'in kont qed infittex u nara r-ritratti li bagħatli mhux daqshekk koroh, jiġifieri, ħanibdew minn hemm. X'tipi ta' frifet il-lejl għandna Malta u kemm għandna speċi? F'Malta għandna diversi speċi ta' frifet il-lejl, b'kollox għandna sebgħa. Għandna sitta li dejjem ħassibhom lokali u għandna wieħed li jemigra, ġifieri mhux dejjem ħassibu Malta. Jiġifieri għal xi żmien ikun Malta u għal xi żmien imur fl-Ewropa jew fl-Afrika? Mill-Afrika.
Sewwa.
U jżurna imma mhux daqshekk sikwit. Tajjeb, inti kif tarafhom dawek? Xi jkunu qed itiru l fuq il fuq. Eh, għalfej importanti għall-ambjent daw il-frifet il-lejl? X'importanza għandhom fil-katina tal-ikel? Hemmhekk qegħdin naraw l-ikbar speċi u naħseb. Eżatt.
Eħe, pala speċi għandna diversi ġi għandek eh, frifet il-lejl li huma l-ikbar wieħed li għandna f'Malta eh, bil-ġwinaħ miftuħin għandek 30 ċentimetru mhm. u li żar għandu il-daqs tiegħu daqs nofsu. Issa. Emmu żgħir. Issa l-frifet il-lejl eh, ta' Malta u anka tal-Ewropa jiklu biss insetti. Hmm. Ġifiri huma l-importanza tagħhom fl-ambjent huwa li jnaqsu eh, l-insetti u anka jnaqsu il-bżon li jintużaw pestiċida. Ġi indirettament mhux ġast huma importanti għall-ambjent, imma huma importanti anka għal għall-bniedem sewwa għax qed inaqqsu l-kontaminazzjoni mill-pestiċida. Tajba, jiġifieri qishom il-pestiċida naturali biex ngħidulha hekk. Pestiċida naturali.
Anki wirdin jieklu. Iva.
Tajjeb, mela ħalluhom jgħixu kemm jista' jkun. Eh, apparti ċ-ċajt imma huma protetti bil-liġi u xek. Eżatt.
Huma protetti bil-liġi, eh, infatti biex aħna nkunu nistgħu bħala grupp ngħinu iktar li l-protezzjoni tal-frifet il-lejl tkun iktar effettiva nagħmlu riċerka kemm riċerka barra ġifieri kemm riċerka fil-laboratorju u bl-użu tal-ġenetika biex aħna nifmu eżatt eh, il-farfetti l-lejl u nkunu nistgħu ngħinu l-awtoritajiet jagħmlu deċiżjoni apposta biex dan l-ispeċi kollha tal-frifet il-lejl jiġu protetti b'mod effettiv.
Huma protetti fl-Ewropa kollha fil-fatt, u xek, u ħadd ma jista' jaqbadhom, u xek. Eżatt, ħadd ma jista' jaqbadhom, laqas fejn jorqdu ma jistgħux jiġu imwaqqgħin jew modifikati bl-ebda mod. Bażikament inħalluhom jgħixu fl-ambjent tagħhom.
U l-popolazzjoni ta' Malta kbira, ta' frifet il-lejl jiġifieri? Jekk tikkunsidra d-daqs ta' ta' Malta m'għandniex popolazzjoni kbira, ġifieri jekk qed tqabbilha ma' l-Ewropa, għandna popolazzjoni żgħira u hija minħabba dal-fatt li l-protezzjoni tagħhom hija importanti iktar għax qed nitkellmu fuq popolazzjoni żgħira li għandha ħafna tbati minn affarijiet, pereżempju ma tantx hemm habitat pereżempju. Hekk hu, jiġifieri huma fejn jgħixu propja. Issa, bħala friket il-lejl għandek diversi tipi, għandek li matul il-ġurnata ħassibhom ġo l-għerien, jorqdu ġo l-għerien. Mhm. Mbagħad għandek eh, speċi oħra, eh, diversi speċi oħra li joqogħdu fil-fili tal-bini, ġi anka bini eh, fili u mhux uq. Anka madwar postijiet urbana. Sewwa, jiġifieri ssibha u jgħixu anki naħseb fil-veġetazzjoni wkoll u x'hekk fejn insibu ġonna. Eżatt, huma eh, matul il-ġurnata jorqdu ġifieri ħassibhom ġodda il-postijiet. Eh, imbagħad matul il-lejl ħajoħorġu jieklu u ħassibhom jieklu l-insetti kemm fuq art agrikola pereżempju, Anka postijiet urbana ħaj jiklu l-insetti. Per eżempju, għandek rifet il-lejl li għandhom dieta speċjalizzata, eżempju, jispeċjalizzaw fuq in-nemus, mbagħad għandek frifet il-lejl jispeċjalizzaw fuq il-ħanfus, per eżempju, u dawn iġri jiklu ammont kbir ta' insetti u diversità kbira ta' insetti. Issa aħna nafu li l-frifet il-lejl anki f'ħafna mir-ritratti li qegħdin narawhom joħorġu bil-lejl. Però għandna l-espressjoni bl-Ingliż as blind as a bat. Veru din? Eżatt.
Jekk tħares lejn ritratti tal-frifet il-lejl tinduna li għandek għajnejhom vera żgħar, imma fil-verità huma jaraw. U huma jaraw ħafna ħjar minna, ħafna ħjar mill-bniedem. Terġa.
Iva, li jiġri huwa li huma peress li jridu jsibu insetti minuskoli, Ġodlam jużaw sistema daqsxejn iktar speċjalizzata, jużaw is-sonar sewwa biex huma. X'inhi di s-sonar? Ħsejjes, pereżempju? Eħe, is-sonar huma ħsejjes li jagħmlu l-frifet il-lejl u permezz tal-eku tal-ħoss li jitfgħu huma jkunu jafu fejn hu l-insett. Ħa nisimgħu ftit il-frifet il-lejl kif jagħmlu. Tista' tisimgħu b'widnejk jiġifieri dan? Le, nużaw apparat speċjalizzat, infatti ġibt wieħed miegħi hawnhekk, li dan huwa microphone u jirrikordja jirrikordja l-ultrasound, l-ultrasonic sound tal-. Li jagħmlu l-frifetilej, jiġifieri għall-widnejn aħna ma nisimgħuhomx. Għall-widnejn ma nisimgħuhomx. Però B'dan tista' tirrekordjhom u jinstemgħu kif se nisimgħu issa, hux hekk? Ħa nisimgħuhom ftit. Dan huwa l-eku tagħhom, jiġifieri. Eżatt. Jekk tuża dak il. dak id-device ħa tisma'. Se tismagħhom hekk. Eżatt.
U kull speċi għandha l-istess ħoss, kull speċi tagħmel l-istess ħoss. Eżatt.
L-ispeċi differenti jagħmlu ħsejjes differenti, infatti, bħala riċerka aħna investejna ħafna biex nitgħallmu eżatt il-ħsejjes li jagħmlu l-ispeċi differenti ta' friefet il-lejl biex aħna permezz ta' dawn il-ħsejjes inkunu nafu l-ispeċi u x'assoċjazzjoni hemm mal-ambjent li qed nagħmlu monitoraġġ fih. Tajjeb, interessanti ħafna, eh? Eh, issa dan is-sistema ta' eku ifixkilhom il-fatt li ikonna binjoli per eżempju jew. Eh? Eħe, il-ħsejjes ħajfixklu, eħe, il-binjoli ħajfixkel ukoll, infatti nixtieq insemmi li Per eżempju, meta għandek bini u għandek ħġieġ, ġerment farfet il-lejl minħabba di sistema li jużaw Ħa jaħbat fil-ħġieġ, u nfatti ja ikun hawn nies li jsibuhom mal-art. X'għandek tagħmel jekk issib wieħed Eżatt, jekk isib eh, farfet Jew- lejl mal-art jew li għandu imweġġa'. għandu bżonn għajnuna jistgħu jikkuntattjaw il-Bikref eh, fuq il-Facebook page. Em, U once li jikkuntattjawna aħna nkunu nistgħu intuhom direzzjoni aħjar. Però dejjem għandek għandek tikkuntattja xi ħadd għax da jista' jiġi salvat. Ekku, kif edna huma kollha protetti bil-liġi. Eżatt, li importanti ma jmissuhomx infatti. Tajjeb, għaw min jgħidilhom pipistrelli bil-Malti flok eh, farfetti lejl, li mu terminu tajjeb. Eħe sewwa meta qed ngħidu pipistrelli f'Malta għandna tliet speċi ta' pipistrelli, għandna l-pipistrell komuni, mhm. għandna l-pipistrell ta' kul, mhm. il-pipistrell ta' savi, mhm. u dawn huma l-ispeċi żgħar. Umbat għandek ukoll speċi differenti bħal pereżempju għandek Speċi li tagħraf għax għandha widnejha twal. Allura għandek il-farfetti lejr ta' widnejh twal ta' gazler. Dan infatti ma milux li sirna nafu bih. Hmm. Mbagħad għandek speċi oħra eh, li hija l-ikbar speċi f'Malta li jgħidu l farfett il-lejl widnet il-ġurdin ta' Magreb, infatti għandu assoċjazzjoni kbira mal-Afrika ta' fuq. Mhm. U mbagħad għandna wkoll il-speċi żgħira oħra li fimnieħru għandu forma ta' nala żgħira li jgħidulu ir-rinofolu żgħir. Issa, u l-aħħar wieħed e, meta tkellimna li għandna wieħed li jżurna ma mhux dejjem ħassibu u għatta darida li da tarfu meta li għandu dembu daqsxejn itwal minn l-oħrajn. Jien tarhom hekk, bej tarhom ħelwin u bej tarhom iktar tal-biża' meta tarhom mill-viċin. Però m'għandniex għalfejn nibżgħu minnhom mhux hekk.
Le, u nfatti huma anke bħala bħala speċi huma speċi notfa vera jgħidu li forsi ħajġorru virus, issu affarijiet hekk, però mhumiex iktar, ma jġorrux iktar eh, mard iktar minn annimali oħra u għall-fatt li li tiddisturbhom li żżid iċ-chances li jiġu trasmetti ċertu viruses pereżempju. Claire, grazzi ħafna ta' dan it-tagħrif interessanti li wassaltilna, nawguralek għall-istudju tiegħek tad-dottorat ukoll. Nitolbok tażel kaxxa minn dawk li hemm quddiemek biex toħodha miegħek eh, illi għamel Carlo. U nirringrazzjak ħafna wkoll tat-tappijiet u tal-batteriji użati li ġibtilna Għaliex flimkien hawnhekk qegħdin niġbruhom biex inqajmu kuxjenza ħa naraw daqsxejn il-mistiedna tagħna permezz tagħhom kemm se jirnexxilna niġbru tappijiet u batteriji minn ftit nies għaliex fil-verità meta tiġborha fuq popolazzjoni sħiħa mbagħad tkun rata fenomenali. Ma almenu nqajmu ftit kuxjenza ta' kemm fil-verità niġġeneraw skart. Claire, grazzi ħafna talli kont magħna, grazzi tat-tagħrif interessanti. Grazzi u jien għandi xi ħaġa għalik. Ix iħlew, dan x'inhu? Li għamlet il-mummy għalik, huma huwa kollox riċiklat, jiġifieri l-bott huwa riċiklat. Xi ġmiel! Magħmul bid-dekupaġ u t-tapp ukoll huwa rriċiklat.
Jiġifieri dan għamlitu l-mama tiegħek, toqgħod tara l-programm li ta' Karlo. Eżatt, toqgħod tara lil Karlo jagħmel. Proset Karlo, qed tara kemm intallimt tajjeb, proset x'isimha l-mummy? Rosen.
Rosen, grazzi ħafna ta' dan il-flixkun, naprezza immens għax ix-xogħol tal-idejn vera joġobni. Grazzi Claire, grazzi l-mama tiegħek ukoll, nifqu għal ftit momenti tal-ikrami, ibqgħu magħna. Jina ġejt fej Karlo Xarmejn u l-production għaddejja hawnhekk. Ma waqfitx, eh? Qisu għandna fabbrika għaddejja ta' żebgħa jpinġu. Propjament bdejt nisħa jien qiesha fabbrika tal-passizzi, ma jiena bdejt naqra tard. Issa l-passizzi nservuhom fuq daw. Oh, eżatt, eżatt.
Ġejt affaxxinat mill-friset il-lejl, għax jiena nara ħafna fejn noqgħod jiena jkun hemm ħafna filgħaxija. Hekk u tkun taf eh, l-ismijiet tagħhom anke Tkun qed tara d-daqs. Kemm huma sbieħ u interessanti fil-park. Anke l-ħsejjes. Jien laqas kont naf li għandna l-ismijiet Maltin għalihom u għalhekk ippruvajt illi nagħmluhom hekk biex anke nużaw l-ismijiet Maltin fejn nistgħu għaliex ħafna drabi l-ismijiet Maltin ma niffukawx daqshekk fuqhom. Xi darba wkoll waqt il-programm Carlo nixtieq niddiskuti l-ismijiet tal-bajjiet bil-Malti. Pereżempju l-bajja ta' Għajn Tuffieħa. Pereżempju, jew il-bajja Golden Bay li aħna ngħidulha, suppost, il-bajja tal-mixquqa. Imma insomma, issa xi darba nagħmlu din il-biċċa xogħol forsi ma' Sandra wkoll għaliex Sandra tħobb tmur f'daw il-bajjiet tagħmel l-isnorkeling u ddur. Mela, bdejna bl-ewwel passi, u x'hemm? Eżatt, qed nagħtu l-bażi, l-kuluri bażi, ġifieri Charmaine qed tuża kulur U jiena qed nuża kulur ieħor da ordnat li biex nagħmlu dal-kulur. Ħajja.
Allura, nispera li. Obdi Karlo llum. Iva, iva, iva, iva.
Yes, mem. Ġeneralment, jekk inti tkun taf x'se tagħmel fuqha stampa, rice paper, mhm. whatever, jaqbillek l-ewwel tażel il-kulur li jaqbel magħha. Tajjeb, jiġifieri inti fuq dan, liema stampa minn dawn beħsibek tagħmel? Issa, jiena fuq dan ħa nagħmel di. Din. Iva.
Jiġifieri inti. Dik ma stajtx nagħmel taħt u nagħmlu skur. Tajjeb.
Sewwa, mela din l-istampa li għażilt inti, qtajtha, naturalment, bl-imqas, però xi kultant lanqas naqtgħu bl-imqas, hux hekk? Iva, jiġri li jkun hemm każi, eħe, li jinxarbu. u nressquha just kemm tinqata' waħedha. Ixxarrab jiġifieri mad-dawra tal-outline, eħe b'pinsel mad-dawra ta' barra, u mbagħad meta tixxarrablek il-karta tiġbidha bil-mod il-mod biex tiġi hekk, u ma tiġix daqshekk
maqtugħa speċi, tiġi iktar sfumata, hux hekk? Kemm hi ħelwa din l-istampa, togħġobni. Eħe, jiġifieri inti għażilt dan kulur li jmur tajjeb ħafna magħha fil-fatt. Eżatt, u dik l-istampa hija rice paper jew? Rice paper.
Rice paper. Rice paper hija. Dik kienet hija naturalment, però tista'. Eżatt, dik kienet hekk.
Eh, sewwa, hekk u tajta hekk. Jiġifieri inti stajt għażilt li taqta' ħabli. U stajt ħallejtha kif inhi. U stajt ħallejtha kif inhi.
Stajt għamiltha sħiħa. Stajt għamiltha kif inhi.
Inkredibbli. Eh, hemm ħafna modi, jiġifieri qatt ma iva, tista' tgħid iva. Eh, tajjeb, mela ħanħallihom lokaw jiena.
Fatt ħatkun qed mhm.
tuża wkoll anka il-forum mhm. eh, qegħdin fil-fatt iva. taħt il- Eħe da huma U għalhekk tajtu il-forum tal biex issaw fil-corners indaħħal, fil-kantunier indaħħal il-moldings. Qed narhom għadhom naqra rotob, apposta naħseb. Dawk minnhom rotob imma. Jibqgħu hekk.
Dawk jibqgħu hekk. Orrajt, imma mbagħad la darba tkun waħħalthom se jibbisu.
Però tajjeb ħafna għal meta tkun se tuża fuq oġġett pereżempju ttundjat. Eżatt, fil-fatt hekk kont se ngħidlek meta jkun xi ħaġa tonda tista' tgħawġu skont il-forma tal-oġġett.
Eżatti.
Jiġifieri
Eh, xi ħaġa li eh, tajba wkoll li huma affarijiet innovattivi li jgħinuna nkunu iktar kreattivi. Drabi għandna diffikultà kif ħanamlu xi ħaġa eh, imbuzza tal-barra imma pers li l-oġġett ikun tont jew inkella jkollu forom strambi ikonna diffikultà kif ħanużaw. Allura b'dal-mod Kemm ikollok lilha tisbuħha minn qabel fil-fatt xarmejn li hekk għamlet żebgħa ta' minn qabel. Importanti dik naħseb eħe veru, li ġifieri l-aħjar dejjem tisbuħhom minn qabel qabel twaħħalhom. Ikun jiddependi x'kulur se tagħmilha. Tkun se tagħmilhom kulur ieħor. Qablet il-kulur mal mal-istampa. Mal-istampa, eżatt.
Sewwa. Għax il-kulur bażi. Allura la ma jkunx bħall-kulur bażi l-aħjar li inti Tisbuħhom qabel. Eżatt, Ħalli ma tisbuħhom qabel. żellitx taħt u u tifranka ftit xogħol. Ekku. Milli toqgħod tirtokja mbagħad. Tajjeb. Mela, issa jmiss naħseb li twaħħal l-istampa u twaħħal dawn. mhux hekk? Eżatti. Mela jiena nħallikom taħdmu u waqt li se tkunu qed taħdmu intom nixtieq illi nkellimkom dwar din l-inizjattiva li fl-opinjoni tiegħi kienet waħda ġenjali. Mela darba kien hemm xi ħadd illi iddeċieda jagħmel paġna fuq Facebook illi minnha ħareġ ħafna ġid. Araw ftit ma' min mort niltaqa'. Ftit tas-snin ilu kont fuq Facebook inqalleb, naħseb bħalma jagħmlu ħafna minnkom, u ltqajt ma' din il-paġna jisimha Recycle Malta u għedt din x'inhi? U x'in rajtha għandu ngħid li kienet idea ġenjali, meraviljuża fl-opinjoni tiegħi għaliex hija paġna interessanti ħafna. U llum ġejna hawnhekk biex niltaqgħu ma' Mark Schembri illi huwa il-persuna wara dil-paġna. Jiena nafek minn qabel imma ma kontx naf li inti warajha. Mela Mark, kif ħloqtha din il-paġna Recycle Malta? Loqta kont qiegħed fuq is-sodda, qed naħseb x'nista' nagħmel għax jiena ffissat naqra fuq in-nies jarmu l-affarijiet u jmorru l-matab. U flok jarmuhom bniedem għandu oġġett jitfaw fuq Recycle Malta u jieħdu ħadd ieħor fil-bżonn. U minn waħda ġita l-oħra. Spiċċajt tejn lin-nies bażikament, bniedem għandu puxċer flok ramieħ tefaw hemmhekk, ħadet waħda se jkollha baby, kollox. Meta ngħidu hekk tefgħu hemmhekk, jiġifieri jieħdu ritratt tal-oġġett li jkun u jgħid isma' jien għandi dan il-puxxer min għandu bżonnu.
Min għandu bżonnu. U kif ħloq tamma li dejjek kif ġitek f'moħħok? Eh, ħloq għax ġitni dejja kont armejt sideboard u wara li armejtu u speċjal matab għat aħjar ħadu ħadd ieħor u zaħ għax meta mbagħad ħloqta bdejt ninduna li in-nies qed jarmu affarijiet ħafna għar minn tiegħi. Spiċċajt anka nara water heater ma jaħdimx, in-nies jieħduh jaqsmuh minn nofs u jagħmluh barbecue. Ah, this is really happening now. Fir, għalix kif jajdu il-velenu ta' xaħat u il-manna ta' ħaddieħor. Fis-sens, eh, minn dak li kun skartat tista' toħloq affarijiet sbieħ u jiena naf li Għandna wkoll eżempji vera sbieħ. Iltqajt ma' persuna inti b'din ma' din il-paġna u xejn? Rajt eħe dar raġel ħabiro kważi kważi qarrimi u bidlu f'meravilja. ċertu Charles Farrugia nsemmih minn. Insellmulu minn hawn.
Għandna xi ritratti fil-fatt ta' affarijiet li jagħmel għandna heater għandna. Heater Magna tal-ħjata. Ikrah u bidlu bidlu hekk tarah. Unbelievable kemm ġabu sabiħ. U iktar tani kuraġġ u splodiet dil-paġna. Hija paġna ma fejn ma tħallas għal dak li tieħu xejn. Le ma tħallas tidħol b'xejn nagħmilha b'xejn jiena għal gost naħu pjaċir nara n-nies jieħdu l-affarijiet. U teħu pjaċir, persuna għandha bżonn ħwejjeġ ta' baby, Se jkollha baby, forsi jkunu naqra financially u toħodhom hi minflok jintremew, push chair. L-idea li tnaqqas il-konsum ukoll hu għaliex hemm xi ħaġa li għadha tajba u tista' tagħmel użu minnha. Illum, illum hekk ngħid, ngħid in these three years, eluf kbar, eluf kbar ta' affarijiet ma marrux il-Magħtab u dik ittini sodisfazzjon.
Kemm iddum hemm meta jitfgħu ritratt?
Five seconds. Ikun hemm ġa xi ħadd li jkun eh, Li nixtieq biss, li nixtieq. Huwa meta jintefa' oġġett hemmhekk mhux jaqbżu fuqu eh, kultant ninnota l-istess nies, which is not fair. Nixtieq ħallu għal minn veramentu fil-bżonn, mhux għax rajt ħafna ħwejjeġ ta' tfal kunu għadhom kważi ġodda u rajt affarijiet ġodda wkoll. u jieħduhom kultant l-istess nies u mbagħad insir naf li tafgħuhom għall-bejħ. Dik mhix etika.
Għax l-idea mhix. Edukazzjoni naqra eh, inqas egoizmu eh, naħsbu f'xulxin. Għax sabiħ li mara eh, għanda bżon puxċer, mandiġ biex tixtri u toħodha hi, un bat ninduna li kienet For sale on another page. Pero ħareġ ħafna ġid. Ħareġ ħafna ġid, ħareġ ħafna ġid. Għax ikun hemm ukoll ritratti ta' minn ħa xi ħaġa kif rajna eh, ta' Charles pereżempju u bidilha f'xi ħaġa sabiħ. Itellawhom before and after. Sbieħ. Ikunu koroh u mbagħad wow, you know. Aħna fil-fatt l-istudio jħin kollu nagħmlu dan taf flimkien ma' Karlo. Eh, Karlo wkoll jaf ħafna jbiddel l-affarijiet, però kellek idea sabiħa ħafna Mark. Eh, X'inhuma l-iktar affarijiet komuni hekk li jinbidlu? L-iktar, l-iktar ovvjament ħwejjeġ ta' trabi l-iktar anka tal-adulti. U ehm, pushchairs, sofas, il-biraħ daħlet kċina bellezza, eh, mara daħlet ġo flet, titneħħi l-kċina. Flok ramita Mara batit li żmien ilu għandi bżonn kċina batit li bżonn kċina u battila għattila sibt kċina vera sabiħa. U suppost dal-ħodu kella. Iġivi tlaqqa xi kultant ukoll xi tnej. Tajjeb, ideja sabiħa. Ma kella jkollok iktar minn dawn l-idejat produttivi. Ejwa, għandi għadeja fuq plastik. Kenna bżon nsibu xi ħaġa ġenjali. Fissat fuq il-plastik, jien li ma nistax nara fl-ixkun tal-plastik mal-art. Fil-fatt hija xi ħaġa li.
Bil-bin 2 meters away u jarmi l-friċkun mal-art. Kaxxa tal-pizza jarmiha mal-art. It's two meters away. Come on! Dak huwa l-għan fil-fatt tal-programm tal-programm Vale. Il-bank Marsa Skala kollhom bil-kaxxi tal-pizza it's two meters away, sometimes even closer. Ija qbada, I'm not, I'm not asking much. Imma l-plastik hija nixtieq. Mela, jalla toħroġ bidejha fej forsi nkunu nistgħu nużaw. Diġà barra minn Malta diġà eħe eh, jagħmlu xi affarijiet. Eh, Nawgurawlek. L-appell tiegħek għal Recycle Malta l-aħħar ħaġa? Li nixtieq biss huwa li n-nies meta jagħmlu xi ħaġa fuq Recycle Malta jagħtu ċans lin-nies. Mhux kif titla' oġġett, kultant ikun hemm affarijiet sbieħ vera ma ngħidlekx nitħajjar noħodha jien, kultant jitla' xi buro sabiħ. Imma ngħid ħalli għal ħadd. Imma ħalluh għal min għandu bżonnu, forsi għandha bżonnu f'kantuniera f'ħol. Għadil eżatt ma l-istil tagħha jew hekk. Eh, li nara l-istess nis. U kemm għandha membri eh, bħalissa l-paġna? 65,000.
Mela jiena naħseb li issa wara li jisimaw din ukoll kull mi qiegħed isegwina Se jagħmel like fuq il-paġna wkoll u se jkollna aktar nies illi inkomplu b'dan il-proġett sabiħ fejn l-affarijiet illi forsi ma għadx għandna bżonnhom bħal biċċa mara, jien naf minn kollox kif qed jgħid Mark, anke xi ħaġa li ma tkunx taħdem, forsi ħaddieħor ikun jaf x'se jagħmel biha. Grazzi Mark, grazzi tal-idea tiegħek, ibqgħu magħna fuq il-programm Vale. Mela, tistaw kol tamlu like fuq il-Facebook page Recycle Malta eh, ħalli tkomplu segwu dak li kien qed jgħid Marku. La tkunu qegħdin hemm għamlu like fuq il-page Vale wkoll għaliex aħna nżommukom aġġornati u anki Karlo jagħtikom aktar pariri ta' kif tistgħu issebħu l-affarijiet tagħkom. Ix-xogħol miex iġmielu hawnhekk jiena qiegħda ħdejhom, ħdej Xarmejn u ħdej Karlo. Carlo għadu qed jirfina l-ewwel passata. Kważi le. It-tielet di, eh tajtu tlieta. All right, okay. Tridu jalaq sew jiġifieri darba. U Charmaine għadha kif lestiet l-ewwel applikazzjoni tal-forom li konna semmejna qabel. Fil-fatt hawnhekk waħlithom issa bil-kollha u x'hekk Charmaine. Eżatti. Ħa ngħalluhomlhom ftit ħalli jkunu jistgħu jarawhom. Rajtek qed timsaħ biċ-ċaruta rriċiklata li għandna wkoll ħalli tneħħi l-kolla eċċettiva u dawk issa waħlu hemm inħalluhom joqogħdu ftit u imissek tibda d-dekupaġ. Allura se narawk tagħmilha għal min forsi għadu ma raniex, l-istampa qtajniha lesta u Charmaine se tibda twaħħalha. Kif tagħmel Charmaine? Mela l-ewwel tieħu idea daqsxejn ta' fejn se tpoġġiha.
Għax għan-nofs, ma' naħa tal-ġenb jew jew xi mkien ieħor tidhiex tidher kollha għax din li tagħmilha fil-kantuniera pereżempju taqtala. Le, di għan-nofs. Di trida fin-nofs hekk. Se tagħmel kollha taħt jew kollha fuq biss? Le, ma nagħmilx taħt. Le.
All right, mela din id-darba se nagħmlu fuq biss għax hija karta rqiqa ħafna jekk ikollok karta ħxen.
Eżatt. Tajjeb li tagħmel ftit taħt ukoll. Tajjeb, ġdida jien ukoll, xi soltu Dejjem nagħmel il-kollha minn taħt. Fil-fatt għalhekk saqsejt għax inti d-darba l-oħra għamilt taħt ukoll, Carlo. Sibtni aħjar għax sakemm inpoġġiha narani li diġà nkun tkemmxet u ċċaqilqet għax teħillek mill-ewwel. Sewwa, għandek raġun fil-fatt. Allura hekk nibda importanti imma li min-nofs 'il barra. Dejjem min-nofs l-istampa 'l barra, 'l fuq, 'l isfel, mal-ġenb. U tiġi qisha parti integrali mill-injama jiġifieri.
Kemm hi xi ħaġa ta' malajr hu? Hija xi ħaġa ta' malajr eh, li jrid ikollok forsi ftit paċenzja x'ħafna drabi sakemm nagħmlu għal ewwel darba jista' jkun li jkollna xi accident. Imma nibdew nibżaw eh, li maħniex kapaċi. Nerġgħu nippruvaw it eh, darba. U dik hija l-biċċa xogħol tiegħi mela meta jkolli xi ħaġa nibda ngħid issa di ħanamlilha pereżempju dekuvaġ, imbagħad ngħid issa jekk inwaħħalha u noħħalha ħażin nġibha kera pereżempju u tiġi jar milli jista' tagħmel. Trid tipprova u fil-verità jekk xi ħaġa ġiet ħażina, jew terġa' tisboħ fuqha mingħajr ma toqgħod tixkatla, jew inkella saħansitra tixkatla daqsxejn, speċjalment jekk ikun hemm stampa, tneħħiha u terġa' tibda mill-bidu. Jiġifieri affarijiet żgħar kienu u kelli inċidenti jien ukoll, imma insomma. Carlo, il-buzzword tal-lum. Il-buzzword tal-lum ħadt spunt żgħir mill-intervista li kellek inti ma' Mark tar-Recycle Malta. li hija rethink. Bażikament, il-kelma rethink hija marbuta ħafna mal-ħsieb tagħna. Meta niġu biex nixtru xi ħaġa, naħsbuha il-Malti jgħid qis mid-darba waqt ta' darba. Jiena nemminha ħafna. Ħafna drabi nieħdu pereżempju immorru għand tal-merċa biex nixtru, eh, nieħdu ħafna boroż tal-plastik biex imbagħad nużawhom bħala bħala boroż taż-żibel. M'għandniex eh, nagħmluha dik, eh? Irridu naħsbuha.
U wkoll kif qal anka Mark ikun hemm ħafna ħmieġ barra. Ma fiha xejn imbilli aħna ħadna, morna ħadna take away, sfortunatament it-take aways jagħtu ħafna pakkettar. U dak il-pakkettar għandna vizzju niftħu t-tieqa tal-karozza u narmu mit-tieqa. Dan kollu kull m'għandna nagħmlu niġbruhom ftit u mbagħad nieħduhom mal-għandar u narmuhom mid-dar. Għadna qed inbatu ħafna fiha din. Li naħsbu, li naħsbu biex innaqqsu l-skart li se niġġeneraw. Jiġifieri xi ħaġa aħsibha mhux taqbad u tiħodha u mbagħad ma tkunx taf se tagħmel biha jew tiħodha biex tuża għal xi ħaġa oħra. Fil-verità issib x'tuża anke jekk ma tkunx dik il-ħaġa. Carlo se nħallikom ftit hawnhekk, komplu aħdmu bil-kwiet, nieqfu għal ftit mumenti ta' riklami, mbagħad lura magħna se nitkellmu fuq in-naħal f'Malta.

Dak huwa s-suġġett li se nettrattaw issa fl-istudios tagħna għadu kif ingħaqad magħna Jorge Spiteri. Jorge, insellimlek, grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Inti perit, però naf illi bħala eh, bħala namra inti wkoll naħħal. Jiġifieri trabbi eh, in-naħal u x'hekk. Aħna naħla għalina Ħafna minna forsi jħarsu lejha għax ittina x-xewka. Però?
Però n-naħla forsi kif qed tgħid inti mhijiex insett aggressiv, ġifiri meta n-naħla tkun qed taħdem fuq il-fjuri, ftit li xejn ħad tkun qed tagħti każ x'qed jiġri madwarha sakemm wieħed ma jendidix, sakemm wieħed ma jmurx jaqbada, jew inkella tħossha medda biss ukoll meta tmur fer kaxxa u tmissir għal kaxxa. Jew il-bejta. il-bejta. Normalment in-naħal mhuwiex ħajattakka u wkoll jekk jattakka forsi tajjeb ingħid il-tingiża tagħha mhijiex ħażina għas-saħħa, anzi għandha ħafna benefiċċji għas-saħħa. Sakemm wieħed ma jkunx allerġiku, jiġifieri ma nħarsux lejha bħala xi ħaġa Imma tuġak.
Jaf tweġġa, iva, imma meta neħdu t-tilqim, u kol tweġġa, imma t-tilqim jiproteġik minn mart. U l-istess it-tingiza tan-naħla kontra ċertu eh, ċertu mart fl-għadam, per eżempju, hija tajba ħafna dawn suġġetti kbar ġifieri fuqha. Li titkellem fuqha, però it-tingiża ta' naħla mhix it-tingiża ta' żunżan u xejn. Differenti kompletament, ġifieri anke bħala kimika. Mu mhumiex l-istess. Tajjeb, għalhekk inti qed tgħid hekk. Mela issa aktar il-qudiem se nitkellmu fuq iż-żnażan ukoll. In-naħal eh, x'irwol għandu fin-natura? In-naħal bażikament l-iktar xogħol li għandu jagħmel fin-natura huwa li jdakkar. 80% ta' li kelli nieklu Ġej propju għax xi darba n-naħla dakret fjura li minn fjura saret fratta jew żerja li mbagħad setgħet saret pjanta oħra u erġajna ħadna mbagħad li kell minna jew tmajni għal xi bejjem li ħadna li kell minnhom. Apparti minn hekk, ġifieri jagħmlu diversi affarijiet oħra, prodotti oħra. Mhm. li nieħdu direttament mix-xeda mill-kaxxa tagħhom li ħanitkellmu dwarhom iktar tard. Tajjeb, e, in-naħal Malta veru meddet.
Mela, t-teddida qiegħda kullimkien. Fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha.
F'Malta t-teddida hija differenti. Għas-sempliċi raġuni li Malta hija art żgħira, limitata, mdawra bil-baħar. Għal din l-art għaw ħafna naħal, U l-ammont ta' ikel għan-naħal huwa limitat u kull ma jgħaddi żmien dejjem dan qed jonqos bi żvilupp eh, żvilupp mhux sostenibbli l-iktar ġifieri. Għaliex qed neqirdu l-eli itana u l-postijiet fejn naħal isibu l-ikel tagħhom. Anka prattika agrikola intensiva hija mhux sostenibbli. Mhm. Għaliex in-naħal ħafna mid-drabi jirgħa fuq fjuri li huma slavaġ. Jekk allura l-prattika agrikola tkun intensiva ħafna, dan il-fjuri slavaġ ma jgħixux. Allura n-naħla mhux ħassib is-sors tal-ikel tagħha. Ġifieri prattikament l-ikbar teddida fost teddid ieħor li ħanġu għalihom anke iktar tard huwa l-bniedem. Jiġifieri l-bniedem bil-prattika tiegħu anke b'importazzjoni ta' naħal eh, ikun qed jagħmel ħsara kbira. Speċi oħra ta' naħal jiġi. Ma jkunux speċi oħra jkunu sottospeċi jgħidulhom għax f'Malta għandna sottospeċi ta' naħla Malti jiġifieri din hija naħla li kienet hawnhekk minn qabel bniedem u nafu li hija ta' discendenza Afrikana li hija xi ħaġa rari fl-Ewropa kollha tista' tgħid, għaliex l-unika naħal dixxendenti mill-Afrika huwa tagħna ta' Malta u ta' Sqallija. Interessanti.
U dak jixed li Malta kienet parti mill-Afrika wkoll. U di baqgħet tevolvi u baqgħet tadatta għall-klima u l-kundizzjonijiet ta' Malta. Issa, meta wieħed iġib naħal minn barra, peress li dan huwa l-istess speċi, fil-verità, imma huwa sottospeċi jiġifieri adattat għal klima oħra l-post ieħor, it-taħlit bejniethom jista' jsir u jkun riproduttiv, jiġifieri jista' jibqa' jikber in-naħal. Imma li jkun qed jiġri hu li hi bħala naħla meta titħallat ma tibqax daqshekk adattata għal lokal. Dak it-taħlit. Għax tibdel il-karatteristiċi ta' mhux hekk? Dak it-taħlit eh, mhuwiex tajjeb. Allura x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu aħna forsi in-nies komuni ta' kuljum, ejja ngħidu hekk. Ekku, mela, in-nies komuni ta' kuljum naħseb li nistgħu nagħmlu l-onet jekk hemm xi naħa nirrispettaw għax Hemm ħafna xogħlijiet li n-naħal jagħmel u vera jagħmel sagrifiċċji kbar għal produzzjoni vera baxxa f'Malta. Malta ma tantx konna produzzjoni kbira minħabba l-limitazzjoni tax-xita, tal-fjuri li semmejt. Issa, min għandu pereżempju xi sorsi tal-ilma, jien naf vaska jew xi ħawd, dak tajjeb li jkun hemm xi affarijiet jifflowtjaw fil-wiċċ biex in-naħal ikun jista' jmur jaċċessa l-ilma speċjalment fis-sajf. Dak huwa mod ta' għajnuna ta' kif nistgħu ngħinu lin-naħal. Hemm min kien jgħid li jagħtu lin-naħal ilma bit-zokkor jew titfgħu mhm. kuċċarina zokkor dik hija assolutament ħażina. Ilma ilma ċar. U tagħmel ħsara kbira lin-naħal. Tajjeb. Banda l-oħra Wieħed jista' forsi għandu ġardina jkollu pjanti li jagħmlu fjuri li huma tajbin għan-naħal. Fjuri indiġeni huma aħjar tista' tgħid għax kważi tista' tinsihom, jaqbdu mbagħad tistaqsi ssaqqihom u jikbru jagħtu l-fjuri u n-naħal isibu l-ikel tagħhom hemmhekk. Fadlilna l-aħħar ftit minuti biex nitkellmu ftit fuq il-prodotti tan-naħal li inti ġibt miegħek. Qed nara x-xehda u x'hekk. Iva, xeda tan-naħal li ġo mhm. fiha hemm ukoll it-trab tad-dakra ppakjat ġo ċelloli. U x'namlu bih dak it-trab tad-dakra? Dak hija tanka hawnhekk it-trab tad-dakra sewwa dak huwa sors ta' proteini għan-naħal. Mhm. U huwa wkoll sors ta' proteini anka l-bniedem, ġifieri jekk il-bniedem jieklu da, Jista' jużah bħala proteina biex ikompli jkabbar il-muskoli. Huwa tajjeb għal min jagħmel training. Jintuża fl-ikel jiġifieri? Jintuża ħafna ma' smoothies, pereżempju, jew inkella ma' xi protein bars, dawn l-affarijiet. Tajjeb. Hemm ukoll il-ħalib tan-naħal jew royal jelly. Sewwa. Bl-Ingliż, dak huwa. Dak il-flixkun iż-żgħar nett nett nett bit-tapp tas-sufra fuqu, eħe. Dak huwa prodott li n-naħal jitma' lir-reġina Ftit jagħmlu minnu. Jagħmlu ftit minnu ħafna u joħroġ propju minn ġo din iċ-ċellola, din hija ċellola ta' reġina minn fejn tfaqqas ir-reġina. Ir-royal jelly fih ħafna vitamina B. Huwa prodott huwa vitamina ma tantx issibha fi kelieħor huwa tajjeb għal kontra l-istress. Meta wieħed jieħdu Jgħinu biex l-istress itaffih. Tant għandi bżonn minnu mela jiena. Eh. U dik il-ħaġa kannella? Mela, dik hija propolis. Bil-Malti ngħidu la zaftur. Mhm. Kelma daqsxejn eh, bomba. Zaftur.
Eh, il-propolis huwa bħal raza li toħroġ mis-siġar jew inkella minn wara ġodda jew fjuri ġodda għadhom qed jispuntaw li natura tagħmilhom biex tipproteġi dawn il-wera Għax ikunu fini ħafna meta jkunu għadhom żgħar u l-insetti normalment imorru biex jikluhom. In-naħal kapaċi jiġbor minn dan il-propolis u imur ġol kaxxa tiegħu biex jerġa' biex juża l-propolis hemmhekk u jirreplika dak li jiġri fin-natura biex iżomm l-insetti l-barra. Hmm. U tajjeb ħafna bħala eh, antibatteriku wkoll. Huma jużawh in-naħal fix-xehda, ġifieri nerġgħu nħarsu naqgħa lejn ix-xehda naraw skur dak li jużawh biex jesterilizzaw ukoll. Kemm interessanti, kellna għandna l-għasel ta' Malta wkoll. Dak kulħadd jaf fuq.
Ġifieri nistgħu għax għallum se jkollna nifqu hawnhekk, però se nitolbok terġa' tiġi darb'oħra għax kelli aktar mistoqsijiet x'nagħmillek, speċjalment kif irreferejna l-ewwel darba id-differenza bejn naħla u żunżan pereżempju u jkollna wkoll nitkellmu ftit fuq il-pesti per eżempju il-bal ta' Zunzan, insomma dik għal darboħra. Horgen, nirringrazzjak immens tal-li kont hawnhekk magħna, nixtieq nirregalalek kaxxa milli għamel Karlo stess isażel waħda inti u ħuda mija, grazzi ħafna tal-li kont magħna e, u nerġgħu niltaqgħu. Grazzi. Grazzi.
Nifqu għal ftit momenti ta' riklami. Mela, eh, wara dik eh, id-diskussjoni li kena dwar in-naħal ta' Malta, Se nduru għal fnik issa. Le, imma vera ġiet ħelwa din iċ-chopping board li għamlitilna Charmaine. Wow, Charmaine, biċċa xogħol vera sabiħa. Thank you. U rajnik kif għamilta, jiġifieri eh, l-ewwel żbajta minn taħt imbagħad twaħħalt il-fenek u xe. Eżatti, imbagħad għamilna l-fenek bid-dekupaġġ, imbagħad għamilt waħħalna l-moldings, U għamilt race stenciling bl-stencils. Issa din hija xi ħaġa ġdida naqat ma użajnija iva. minn għalija Karlo fil-programmi tagħna. Le, race stenciling jiġifieri inti tixtri stencil ehm, jew tagħmilha bidejka tara inti. Tipo ta' paste biex mhm. hi ma tiġix ċatta, tiġi tridi Mhux bħal meta tagħmilha bil-żebgħa, bil-pinsell. Mhux kif għamilt jiena fuq it-tray. Sewwa.
Tiġi mgħabbża.
Issa naraw x'għamilt inti fit-tray. Jiġifieri kull ma trid tagħmel tixtri xi tip ta' patina. Eżatt.
Tagħtiha l-kulur, jew inkella jekk tixtriha mingħajr kulur, lesta tista' tisbugħ wara. Jiena nitfagħlha lil. Inti titfa' l-kulur magħha. Jiena normalment nuża l-patina normali, u mbagħad x'ħin tinxef nerġa' npoġġi l-istensil u nisbu. Hekk sibtni iktar faċli.
Inti għalik iktar faċli hekk, veru, jekk tħallathom bil-lest ikunu aħjar.
Iktar iġib eżatt. Araw daqsxejn kemm ġiet ħelwa, eh, jiġifieri l-għan tagħna kien li nagħmluha speċi ta' eh, injama biex isservi l-ġobon fuqha. Imissa spiċċajna ħandendluha. Dendilha fiċċina. Għax verament issebbaħ l-ambjent. Xi ħaġa sempliċi, eh, ftit zigarelli milli kellek l-istess, waħħalthom bħala ċfuf, żejda. U ħloq xi ħaġa vera sabiħa. Affarijiet żgħar. Proset.
Ma jagħmlu jagħmlu differenza. U jiena għandi ġfufu wkoll. Ukoll ħanara.
Minna wkoll.
Waħlithom li xarmejn, eh, ġifieri mhux jiena. Inti x'kont qed tagħmel fil-verità? Mela, jiena għamilt użajt l-isfar bħala bażi ta' kulur mhm. eh, skont il-madam. U mbagħad eh, Għamilt id-decoupage. Sewwa, kellek stampa, jiġifieri x'kien fiha l-istampa? Dawk it-tliet nisa? Daw it-tliet daw it-tliet ibniet. Stampa sħiħa waħħalt? Iva, stampa sħiħa A4 bejn wieħed u ieħor. Użajt it-teknika li uritna Charmaine l-ewwel. U nista' ngħid li vera taħdem u vera komda. Li tagħmel fuq biss. Li tagħmel il-kollha fuq. Kollha fuq biss.
Mela issa darba oħra meta nagħmel xi ħaġa ħa nagħmel hekk jien ukoll ħalli nippruvaha. U intom ukoll ppruvawha. Waħħalna forma.
Illa kemm biddiltu. Użajt
l-istenciling hawnhekk. Issa hawnhekk tidher id-differenza bejn l-istenciling. Dak huwa stenciling ċ-ċat, jiġifieri kull ma minn inti użajt iż-żebgħa. Eżatt, użajt iż-żebgħa u mlejt l-istencil biha. Jiġifieri din hija l-istencil li inti użajt. Eżatt, u mbagħad użajt ix-xemgħa favorita tiegħi u ta' Charmaine li hija x-xemgħa kannella biex ħloqt effett naqra iktar antikwat. Inti ħa tagħmlilha xemgħa di Charmaine? Le. Le, ħa tħalliha kif inhi. Ħa nħalliha hekk. Tajjeb.
Kif tinxef kemm intihom xkatlatura biex dawn Fejn għandek tilejn mhm. ġuċatti madwar tab. Tajjeb, għalissa nħalluha hekk, jiġifieri ir-race stenciling tixkat laħftit ħajġi daqsxejn. Jien joġobni kif inhu, eh, jiġifieri la m'intix se tuża eh, imma sa żejmi għad tista' fejn tila.
Tneħila ftit għal dawn huma dawn huma żewġ idea toħra li ġabitilna xarmejn xti kif xtisa tagħmel ukoll għal dan it-tila tal-ġobon.
Sewwa.
Ii, kemm huma sbieħ. Huwa żewġ.
Bl-istess teknika li użajtu hawnhekk, decoupage, jiġifieri stenciling u xek. Sigarelli.
Ftit xfuf u daqsxejn wax. Issa dik qed nara skura ħafna tan-naħa tax-xellug tiegħek. Ħafna wax.
Ħafna wax.
Il-wax kif tapplikah, Karlo, għal min forsi ma segwiniex fl-ewwel ġurnata? Nista' nurikom malajr.

ħantih. Jina nitwelwer ex ħin tagħmel hekk, jiġifieri, għax tibda tara stampa sabiħa, mbagħad tara dik iċ-ċappa kannella ġejja. Eħe? Issa, hawnhekk. Sala darba tkun għamiltu. Ħafna kannella. Ħana mbagħad ċarruta, ċarruta mill-li għandna, u ħanimsaħ l-eċċess li hemm fuq. U ġejna fil-glorja. ma jibqax. Eżatt, jiġifieri il-qatgħa mhux ħa ddum iktar minn ħames sekondi. Kemm ittih effett iktar antik qisu. Eżatt. Bix-xemgħat.
U inti. Saqlajt iċ-ċfuf kollha, Karlo, ħa jkollok terġa' twaħħalhom. Ejj, wafuri xormi.
Għax għadhom friski. Għax ma nixfitx id-decoupage. Il-ħin jiġri warajna se jkolli nsellmilkom hawnhekk, Charmaine, grazzi ħafna. Nirringrazzjak ħafna tal-istedina tagħkom.
Kien ta' pjaċir għalija li tkun hawnhekk miegħi u ma' Karlo. Grazzi Karlo tas-xogħol tiegħek ukoll.
U grazzi lilkom illi segwejtuna. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi lil crew tekniku kollu illi waslilkom ukoll il-programm Vale ġewwa darkom. Niltaqgħu. Ciao.